جيڪڏهن گناهه جو ڪم آهي ان ۾ نيت جيتري قدر صحيح ڪري اهو عمل جائز ناهي. منهيات ۾ چڱي نيت سان هڪڙو ڪم ڪري ٿو هن جي گهر سان رنڙ آهي هڪڙي ويچاري ڪراڙي آهي ڪير به ڪونهيس چي يار مون وٽ ته ڪجهه ڪونهي هاڻي ماڻهو سجدي ۾ وڃن مسجد ۾ آيا آهن انهن جا جوتا کڻي پنهنجي پوتڙي ۾ وجهي ۽ وڃي کپائين بزار ۾، آئون پوء ان ڪوراڙيء جي لاء رنڙ زال لاء پئسا کڻي ويو، ڇا ڪيان، مون وٽ ته ڪجهه ڪونهي، سواب ڪمايان، ادا انهي ۾ سواب ڪونه ٿيندس. چوري ۾ جيتري به نيت صحيح ڪندو نه، مامورات ۾ ۽ مباحات ۾ جيڏي مهل نيت صحيح ڪندو، انهي ۾ سواب آ، جيڪڏهن ڏيکاري جي لاء ڪندو، پوء انهي ۾ سواب نه ٿس. ته انما الاعمال بالنيات امام بخاري رحمه الله اهو آندو نيت پنهنجي ٺيڪ ڪيو هاڻي اهي سڀ اعمال وچ ۾ مذڪور ٿيا هلندي هلندي اخير ۾ ٿو چئي ادا هڪڙو ڏينهن اهڙو ايندو اهي ڪم جيڪي به ڪيا ٿي اهي توريا ويندا ڳالهيون جيڪي ڪيون ٿيون اهي ڳالهيون به توريون وينديون قيامت جي ڏينهن انهن جو حساب ٿيندو پوء انهي جي لاء خالص الله جي لاء جيڪو ڪم ڪرين الله جي خاطر ڪر توهان پڙهيو آ ڪجهه ادا علمي ڳالهيون هونديون آهن جيڪي طالبن جو سبق آهي ان جي ڪري مجمع ۾ ڳالهه سمجھ ۾ نه اچي پوء به ويهن دعا جي نيت سان ويهن پوء جيڪي فرق باطل آهن انهن جي ترديد امام بخاري رحمه الله ڪندو ٿو اچي جاٿي به آهي پوء معتزلن جو جيڪو فرقو آهي اهو ٿا چون جاٿي به اچي الله اعمال توريندو هو ٿا چون انصاف ڪندو بس الله کي پتو آ اسان ٿا چون نه امام بخاري رحم الله فرمائن ٿا حقيقتن تارازو هوندي ۽ ان ۾ اعمال ماڻهن جا توريا ويندا ۽ ڳالهيون به توريون وينديون ان لاء هي باب رکي انهن جي ترديد ڪئي هاڻي قيامت جي ڏينهن اسان جا اعمال توربا ۽ ڪنهن جا اعمال توربا، ڪهڙي شيء توري ويندي، ڪيئن مان پتو پوي ته هي ڳورو آ، هي تور ۾ هي شيء ڳوري آ، هي ڪمزور آ. موزون معنيٰ ڇا توريو ويندو؟ نضع الموازين القسط تارازو هوندي توريو ويندو. موزون ڇا آهي؟ موزون قيامت جي ڏينهن

پر اڄڪلهه جي جيڪا سائنس آ ان ثابت ڪيو ته اهي اعراض انهن جي به تور آهي بخار جي لاء توريندا آهن نه هيترو بخار تس ٿرماميٽر ۾ ڏسي هيترو هن کي بخار آ ابا اسان جي گاڏي جي ٽائر ۾ هوا به جيتري هاڻي ان جي به تور موجود آ بخار جي به ۽ بلڊ پريشر جي معنيٰ ان ۾ ڪجهه ناهي قيامت جي ڏينهن اعمال ۽ ڳالهيون توريون وينديون اهو هڪڙو قول آهي. ٻين چيو ته عمل ناما توريا ويندا. اسان جيڪي به آهيون هر ماڻهو سان مرد آ يا عورت آ هر هڪڙي سان هڪڙو ملائڪ سڄي هٿ تي آ ٻيو کٻي هٿ تي آ انهن کي ڪرامن ڪاتبين چيو ويندو آ هي سٺا اعمال لکندو آ هي ڪنا اعمال لکندو آ. جنهن مجلس ۾ ويٺو سبحان الله چئي الله وارن جي مجلس ۾ ويٺو آ دين جي ڳالهه ٻڌي ٿو ۽ سبحان الله ٿو چوي هي ان جا اهي سٺا اعمال لکندا هيتري دير تائين ويٺو ڳالهيون دين جون پيون ٻڌي سو ايترا دفعا سبحان الله چئي ۽ هي وري برايون اڙي يار فلاڻي هنڌ شادي آ چون ٿا ان ۾ دول دماما اهي سڀ ڪجهه ٿيندا ايڏائين ويو هاڻي اتي انهن گانن وڄائڻ ۾ ان ۾ وقت گذاري ٿو پيو اهو وري هي لکندو آهي هاڻي نيت ٿو ڪري ته هي جلسو آ فاروقي جو مان ويندس هاڻي ان وقت ۾ هي ملائڪ هڪڙي نيڪي ان جي لاء لکندو جي نيت ڪري ٿو ته مان فلاڻي هنڌ جيڪي آهن شادي هال ۾ گانا هلن ٿا پيا مان اتي ويندس پر ويو ناهي اڃا هي نه لکندو ان جي لاء هي نه لکندو جيستائين هو ڪم نه ڪري الله وڏو مهربان آ ته ڪن چيو اهو جيڪو لکندا وجات کل نفس ما سائقم بشهيد عمل نامو جيڪو آ اهو توريو ويندو حديث شريف ۾ حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو، منهنجي هڪڙي امتي کي آڻيندا، ان جي آڏو هن جا جيڪي اعمال هن طومار چوندا ها اڳي ائين لکندا ها، مضمون طالبن کي ڏيندا، پنا ڊگها ائين ڪري انهن ۾ اهي لکيل هوندا ها. هڪڙي ماڻهو کي آڻيندا، ننانوي. هڪ ڪم سئو کان ايترا هن جا دفتر هوندا، جيستائين نظر پوي ٿي، ايترا ڊگها، انهن ۾ هن جون بداعماليون، هي تو ڪنو ڪم ڪيو آ، هي ڪم ڪيو آ، هي ڪم ڪيو آ. پوء الله تعاليٰ پڇندس، هي تو ڪم ڪيا آهن ڪونه؟ چئين، ها سائين. ڀلا منهنجي ملائڪن لکيو آ، ڪوئي تو تي ظلم ته ڪونه ڪيو اٿن؟ چئين، نه. چي تو وٽ ڪو عذر آهي پيش ڪندي ته مان مجرم ناهيان؟ چيائين سائين ڪو عذر ڪونهي بلڪل مون کان اهي غلطيون ٿيون آهن اهي مون اهي ڪم ڪيا آهن چيائين ها ٺيڪ آهي چڱو تنهنجي هڪڙي پرچي آ تون اچي بيهه هاڻي توريون ٿا انهن کي هو چوندو ما هاذه البطاقه ما هاذه السجلا ته هيء پرچي جيڪا ننڍي آ هنن وڏن دفترن جي آڏو ڇا اعتراضون ۾ وجهندؤ اهو ڇا ٿيندو پر ان کي رکندا سڄي پڙ ۾، هو برايون کٻي پڙ ۾، هي وزن ۾ اها پرچي ڳورو ٿيندي. اهو لکيل جيڪو آهي ڪاغذ اهو ڳورو ٿي ويندو. پوء ان ۾ ڏسندا ڇا لکيل آ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ياد ڪجو ڪلمي جي جهڙي نعمت. هاڻي هڪ ٿيندو ڪلمي جي ڪفر ۽ ايمان جو جيڏي مهل فيصلو ٿيندو پوء ان ۾ ايمان سڀ کان ڳورهون ٿيندو پوء جيڏي مهل اعمال پاڻ ۾ مسلمان جي عملن جي عمل توريا ويندا پوء ان ۾ گناهه ۽ نيڪين جو توازن ٿيندو ته گناهه گهڻا آهن يا نيڪيون گهڻيون آهن پر ايمان جو جنھن مھل ٿيندو، ڪافرن کي جدا ڪيو ويندو، مشرڪن کي جدا ڪيو ويندو، يھود نصارا جو نبي صلّي اللّٰه عليه وسلّم جي اچڻ کان بعد ھنن ايمان نه آندو آ، انھن کي جدا ڪيو ويندو. ڪن چيو، انھي حديث جي ڪري ته تارازو ۾ رکيا ويندا، معنيٰ عمل نامو توريو ويندو. ٻي هڪڙي حديث آ، حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو، هڪڙو ماڻهو اهڙو، الرجل السمين، وڏو ٿلهو ڳورو هڪڙو ماڻهو تارازو ۾ رکندا پر ان کي ايمان نه هوندو، مڇر جي پر جي برابر، مک جي پر جي برابر هن جو وزن نه ٿيندو. هو ڳورو آ پر اتي نه ٿيندو پوء انهي حديث مان هڪڙن اهو دليل پڪڙيو ته خود جيڪو عامل آ خود ان کي توريو ويندو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه جي هي ٽڙيون سنيون هونديون سنگتي کلنس پيا اڙي پير ڏس هن جا ڪيئن آهن ته حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايا ٿا اهي پير هتي سنڙا اٿو اي تارازو ۾ ڳورا پير اٿو اتي تارازو ۾ ڳورا اهي پير هوندا هاڻي ڪن چيو ته عمل ناما جيئن امام بخاري جو قول آهي ان اعمال بني آدم وقولهم يوزن ٻين چيو ته عمل نامو توريو ويندو هن حديث جي ڪري ٽين چيو عامل کي خود توريو ويندو هن حديث جي ڪري علامه شمس الحق افغاني رحم الله جو ڪتاب اٿو مقالات افغاني ملي ويو تان وٺي پڙهو ان جي مٿان ڏاڍو ان سٺو بحث ڪيو آهي ته لکي ٿو چونڪه آخري فيصلو آ ان ۾ سڀ نمونا ٿيندا عمل نامو به ان جو توريو ويندو اعمال به توريا ويندا خود هن کي به توريو ويندو موزون لهم ڪن جا اعمال توريا ويندا امام بخاري چئي ٿو سڀني جا ان اعمال بني آدم ڪو به رهندو ڪون نبي ڪافر مسلمان سڀني جا اعمال امام غزالي رحمه الله ٻين لکيو آ ته هڪڙا ماڻهو حديث شريف ۾ آ ته ستر هزار ماڻهو هڪڙا ايندا اهڙا ميدان محشر ۾ اور انهن ستر هزار مون هر هزار وٽ انهن سان گڏ ستر هزار ٻيا هوندا اهي ميدان محشر ۾ ايندا بلا حساب ڪتاب جي ايئن جنت ۾ هليا ويندا ۽ اهي ان ايئن هليا ويندا، ننڍڙا ٻار هن يا مجنون هن. باقي ڪافرن جا اعمال توريا ويندا، رهندا ته هميشه جهنم ۾. تعيين طبقات جي لاء هڪڙو ڪافر اهڙو آ، جو پنهنجي مندر ۾ ۽ پنهنجي گرجا ۾ ويٺو آ، ڪنهن کي تڪليف نه ڏني ٿس. ۽ ٻيو اهو ڪافر آ، جو ماڻهن جي مٿان ظلم ڪيو آ، جيئن ٽرمپ خبيث يا انهي جهڙا ٻيا، جيڪي عرب ممالڪن کي تباهه ڪيون. هيڏي هوڏي ٻين کي ۽ هر وقت تڪليفن ۾ مسلمانن کي هنن وڌو آهي. انهن جي طبقات جي تعين لاء ته هن کي جهنم جي ڪهڙي طبقي ۾ رکون؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار پڙهيو اٿو نه جهنم جي هيٺين طبقي ۾ منافق هوندا معنيٰ ست طبقا هوندا ان جي عذاب هميشه هوندو سڀني جو پر عذاب ۾ فرق هوندو هن جو عذاب زياده آهي هن ۾ ان جي اعتبار سان ڪجهه ڪم هن ۾ ان جي اعتبار سان ته ڪافرن کي انهن جا اعمال توريا ويندا تعين طبقات جي لاء وازن ڪير هوندو امام بخاري رحم الله جي رايا نزع الموازين القسط الله تعالي پنهنجي طرف نسبت ٿو ڪري اسان رکنداسين تارازو انصاف جا اسان رکنداسين الله تعالي توريندو ٻي حديث آهي هڪڙي الله تعالي چوندو يا آدم قد جال تو ڪه حڪم بيني و بين ذريتك آدم هاڻي فيصلو تون ڪر تنهنجي اولاد ۽ منهنجي وچ ۾ پنهنجي اولاد ۽ منهنجي وچ ۾ تون فيصلو ڪر هنن مان جيڪي ڪن آهن، گنهگار آهن، انهن جي ڇا سزا هجي ۽ جيڪي سٺا آهن انهن جي لاء ڇا انهن کي معاوضو ملي، يا آدم قد جعلتک حکما بيني وبين ذريتک. ٻي وري حديث آهي ان ۾ ته حضرت جبريل عليه السلام فيصلو ڪندو توريندو اهو ۽ ٽين حديث آهي ته ملڪ الموت الله تعاليٰ آدم عليه السلام، جبريل ۽ ملڪ الموت پوء ان ۾ تطبيق ڏني آ عالمن ادا حڪم ڪندو الله تعاليٰ وزن جو نزع الموازين القسط تورڻ جو حڪم الله تعاليٰ ڪندو باقي آدم عليه السلام کي الله تعاليٰ بيهاريندو ڪنهن جي پٽ کي سزا موت جي آ يا هن کي ڪا وڏي سزا ڏين ٿا ته ان جي وارث کي بيهاريندا آهن هن کي ڏس، اسان هن جي پنهنجا ڪردار اٿس، ان جي ڪري هن کي سزا آئي آهي. جبريل عليه السلام هن جي ڪري هوندو، اهو سرڪاري وڪيل آهي، اٽارني جنرل، سرڪاري اهو وڪيل آهي، آدم عليه السلام کان وٺي حضور صلي الله عليه وسلم تائين هن وحي آندو آهي، اهو بيٺو هوندو ته هن قانون تي ڪيترو عمل ٿيو آهي، ڪيترو نه ٿيو آهي. ۽ ملڪ الموت جات ڪل نفس ماها سائق و شهيد جيئن چالان پوليس عدالت ۾ پيش ڪندو آ ته اهي ملائڪ جيڪي اعمال لکڻ وارا آهن روح قبض ڪرڻ وارا آهن سڀ ڪنهن سان ٻه ملائڪ هوندا اهو ڪيس پيش ڪندا ملڪ الموت انهي حيثيت سان هوندو جبريل عليه السلام، آدم عليه السلام، فيصلو الله پاڪ ڪندو، موزون، موزون لهم، وازن، مقام الوزن، ڪاٿي؟ عرش جي سامهون، هتي تارزو رکيل هوندو، سڄو پڙ هن پاسي ڏانهن، سڄي پاسي ڏانهن، کٻو هن پاسي ڏانهن، ۽ اعلان ٿيندو ته نجح فلان ابن فلان. پر هاڻي اها ڪيفيت ڪيئن ٿيندي اتي تارازو جي تور جي چين جيئن دنيا ۾ آ جيڪو پڙ هيٺ وڃي ته اهو ڳورو ۽ جي ڳورو پڙ هوندو جيڪو پاسو اهو هيٺ ويندو ۽ هلڪو هوندو مٿي ٻين چيو ته قرآن مجيد ۾ آ ويلهي يساد القلم الطيب اتي معاملو ٻيو هوندو جيڪي نيڪيون اهي مٿي وينديون اهو پڙ مٿي ويندو ٽيون قول اهو ڪيو اٿن ته هڪڙي لائيٽ، روشني هڪڙي نڪرندي سڄي پاسي هن پڙ کان اهو پتو پوندو ته هن جا اعمال زياده آهن نيڪيون ۽ ڪاري لائيٽ هڪڙي نڪرندي جيڪڏهن هن جا اهي اعمال ڪنا زياده هوندا ان پاسي ڏانهن الله تعالي بچائي ۽ اهو ته ٿيندو اسان جو عقيدو اهو هجي قيامت جي ڏينهن اعمال توريا ويندا. امام بخاري رحمه الله ان جو دستور آ ته ترجمة الباب وري متعلقات باب ڪڏهن ائين ٿيندو آ ان باب ۾ ڪو لفظ ايندو جيئن ڪتاب تفسير ۾ توهان پڙهيو آ پوء ان جي مناسبت ۾ هن لفظ جي تفسير هن جي تفسير هن جي تفسير ڪندا ويندا آهن اهي متعلقات باب ان کي چئبو آ هاڻي هن ۾ ونزع الموازين القسط جو لفظ آيو نه با ان جي مناسبت تي پوء قسطاس جي تفسير ڪيئي. قسطاس، العدل بالروميه، پوء حاشيه ۾ بين سطور ۾ لکيل آهي، قرآن ته عربي ۾ آهي، پوء رومي لفظ ڪيئن آهي؟ توافق بين الوضعين، ٻنهي ۾ عربي ۾ به چئبو آهي، ان کي، عدل کي، قسطاس چئبو آهي، رومي زبان ۾ چئبو آهي، صابن اسان بروهي به چوندا آهيون، توهان به چوندا آهيو، اردو ۾ به چوندا آهن.

ٽي ڳالهه امام بخاري سند پيش ڪندو آ پوء قرآن مجيد جو آيتون هجن ته آيتون پيش ڪندو جي حديثون هن ته ان جي سند پيش ڪندو آ الاسناد من الدين سند دين جو حصو آ وڏو لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء جيڪڏهن سند نه هجي ته سڀ ڪو پنهنجي مرضي سان حديثون گهڙيندو ويندو ان جي ڪري عبدالله بن مبارڪ رحمه الله چيو، الاسناد من الدين، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. مولانا توهان مسلم شريف به پڙهي آ اتي پڙهيو آ قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ائين پڙهيو آ نه بخاري جا ٻه جلد ائين پڙهيا اٿو انهن ۾ به ائين قال قال رسول الله الرسول الله صلي الله عليه وسلم الرسول الله صلي الله عليه وسلم ياد رکو سڄي سال ۾ توهان قال رسول الله جو لفظ پڙهيو آ جڏهن به اڳتي ڪا حديث بيان ڪيو اڳ ۾ ان جي سند کي ڏسو اهو توهان جي مٿان فرض آ پنهنجي مرضي سان نه سند جي معاملي ۾ اسان جا اڪابر اسان جا وڏا ايتري قدر هيا جيڪڏهن ان راوي ۾ ڪا خامي هوندي هي پوء ان کي نه وٺندا ان جي حديث هڪڙو عالم آ مهيني جو پنڌ ڪري هڪڙي وٽ ويو آ ان کي معلوم آ ته هن وٽ حديث آ پڇا ڪين ادا اهو فلاڻو مول صاحب ڪٿي آ چين ڀائي اهو گهوڙو ان جو چري پيو اوڏانهن جهنگ ڏي ويو آ ان گهوڙي کي آڻڻ جي لاء هن چيو يار مون کي دير ٿيندي حياتي تي ڀروسو ناهي مان اتي وڃي پهچانس اتي ويو ته هاڻي هن جو گهوڙو ڀڄي ٿو پيو. هن هيئن پنهنجي جو ڪواسيو دامن هيئن ڪري، هيئن ڪري گهوڙي کي سڏي ٿو پيو. هيئن ڪري ڪري ڪري گهوڙو آيو هن کي پڪڙيائين. هٿ هيئن جو ڇڏيائين ته به ڪجهه ڪونهي. معنيٰ ڇا ڪيائين؟ هي جو هيئن دامن ڪيائين معنيٰ داڻا آهن گهوڙا تون اچ مان توکي داڻا کارايان ٿو. پوء هن چيو ته ادا تون ڪيئن آيو هين؟ چيم مان خير مان جيئن به آيو هان، توهان ڀلا اهو ڇا ڪيو اهي جهولي جهلي ۽ پوء چيم گهوڙو هٿ به نه پيو اچي ان جي ڪري هن کي مون اهي ڏيکاريو ته تنهنجي لاء جوا آندا اٿم پوء آيو اتي پوء پڪڙيومانس چيم چڱو خدا حافظ چيم تون ٻڌاء ڇو آئين چيائين ته مان آيس ٿو حديث فلاڻي حديث تو کان ٻڌڻ جي لاء. چيائين ها مون کي معلوم آ حديث ائين آهي. چيائين هاڻي مان تنهنجي حديث نه وٺندس. ڇو؟ چيائين تون ڪوڙو ماڻهو آهين. تون گهوڙي سان تون ڪوڙ هڻين ٿو جو تنهنجي ان ۾ ڪجهه به ناهي جهولي ۾ مان اهڙي ماڻهو جي حديث ڪيئن وٺان. اتان واپس ويو. معنيٰ ادا هي حديثون جيڪي عالم توهان کي ٻڌائين ٿا انهن جي لاء سند هنن جي وڏي ڳالهه آ. اڄ به توهان جيڪڏهن تورات هجي، انجيل، زبور، ٻيا ڪتاب هن، ڪوئي هنن جي لاء سند ناهي ته اهو ڪيئن اهي ڪنهن کان پر هيء حديث هاڻي مولوي صاحب جيڪا سند پنهنجي پڙهي هتئون وٺي پنهنجي استاد کان مولانا علي اڪبر نالو ورتائون ان بزرگ کان وٺي حضور صلي الله عليه وسلم تائين پنهنجي حديث پهچائي سند هن امت جي لاء هڪڙي نعمت آهي. ۽ حضرت ٻيو پوء ان ۾ سند جا جيڪي عالم آهن انهن جو ڪردار، گفتار، اهو صحيح هجي. امام بخاري رحمه الله هڪڙي دفعي وڃن پيا بحري جهاز ۾ پنج سؤ روپيا به ساڻ اٿن. هڪڙو ماڻهو آيو جيئن بزرگن کي زور ڏيندا آهن هٿن کي پيرن کي خدمت ڪندي ڪندي هن ڏٺا امام بخاري وٽ پنج سؤ روپيا آهن ٿيلهي ۾ اڳي اهو روپيا هوندا ها نه لوهه جا ڪلهه دار سوني ۽ چاندي جا. ڪندي ڪندي هن جي دل ۾ آيو، چيائين يار هن جا پئسا مان ڦوريان ملان جا. ائين ويهي ويهي جهاز ۾ رڙيون ڪرڻ شروع ڪيون، اڙي قهر ٿيو منهنجا پنج سؤ رپيا منهنجا ڪوئي کڻي ويو منهنجي سامان مان ڪڍي ويو آهي. اهڙو ڪپڙو اٿس، هيء نشاني اٿس، هينئن. جهاز وارن چيو، بحري جهاز هيو. اڙي تون شور نه ڪر، جاٿي آهي اسان ڏسون ٿا. ها اڳ ۾ پوء ٻئي پاسي وٺي ويو ادا هيڏانهن ڳولهيو. ڳولهيندي ڳولهيندي جڏهن هو سڀني جو خيال هوڏي هيو، امام بخاري رحمه الله پنهنجا پنج سؤ اتو ائين ڌڪو ڏئي سمنڊ ۾ اڇلائي ڇڏيائون. هٿ سان ائين ڪري اهي روپيا پنهنجا پنج سؤ روپيا اڇلائي ڇڏيائون. هي آيو ڳوليندي چيائين هن جو سامان چڱي طرح ڳوليو هڪ هڪ ڪري ڳوليون ڪجهه نه مليس چهڙي ڪوڙ آ جيڪڏهن هجيان ڀلا هي جهاز بحري آ ڪاٿي ڪير ڀڄي ڪير ڪونه ويو آ سڀ ويٺا آهن چيائين دا الله هيا منهنجا پئسا کائي ويا چيائين ڪوڙو هي حرامي بس ڪر جيڏمل لٿا ته هاڻي پنڌ هلندي امام بخاري کي ٿو چئي سائين معاف ڪجو تهان جا پئسا اهي ڪاڏي ويا جو تهان وٽ پنج سؤ روپيا هيا چيا ها دا اهو تنهنجي ان بدبختي جي ڪري تو جيڪو شور ڪيو نه مون دريا ۾ اڇلايو چين ڇو چين مان عالم دين آهيان مان حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم جي بيان ڪندو آهيان پر منهنجو ڪردار جي بعد ۾ اهي پئسا ماڻهو ڏسن ها، چون ها بزرگا، پر هڪڙا ته چون ها ملان هن غريب جا پئسا هن ملان لڪايا ها. معنيٰ توهان جو ڪردار اهڙو هوندو، بخاري شريف کان وٺي هاڻي توهان اڳتي توهان جو ڪردار ماڻهو ڏسندا. گفتار کون زياده اسان جي اڪابرن دين پنهنجي ڪردار سان آندو آهي. امام ابو حنيفه رحمه الله جو دور آ، امام صاحب تاجر ماڻهو هيو، دڪان هيس، ابريشم جا ڪپڙا، پاڻ پڙهائيندا ها، نوڪر هوندا ها دڪان تي، پوء هڪڙي دفعي آئين صبح جو پنهنجي نوڪر کي چيو ابا هي ڪپڙا ٿانه رکيا ٿي، هي سڀ ابريشم جا، هن ۾ هي ڏسين ٿو هي ٿان جدا ٿو ڪري رکان، هن ۾ هي عيب ٿي ٽڪرو سڙيل ٿس ڪپڙي جو، هن ۾ خرابي آ، هاڻي ان جي قيمت ڪم آ، هنن جي قيمت اها لکي ڏنائينس، چيائين ٺيڪ آ. تاجر آيا، ورتئون سامان، هن ڇا ڪيو جو اهو هنن سان ملائي هنن کي کڻي ڏنائين هڪڙي قيمت سان، ٻڌايائين هنن کي ڪونه ته اندر هن ۾ خرابي آ. ۽ حضور صلي الله عليه وسلم جي حديث آ حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو، من غشنا فليس منا جيڪو ڌوڪو ڪندو اسان سان منهنجو امتي پاڻ کي نه چوي من غشنا فليس منا. اڙي پٽاٽا ٻوريء ۾ هيٺون ڪجهه وڏا مٿون ڪجهه وڏا وچ ۾ سڀ ڪنا پ رکيل آهن ٽماٽر به ڪريٽ ۾ هيٺون به ڪجهه وڏا مٿون وچ ۾ سڀ ڪنا اي هئا من غشنا فليس منا حضور صلي الله عليه وسلم جن هڪڙي دفعي بازار ۾ مدينه منور ۾ آيا ته هڪڙو ان جو ڍير رکيل هيو پاڻ پنهنجي قميص مٿي ڪري ان جي هيٺو اندر هٿ ڪري ڪري ڪري اخير مون ڇڪي هيئن ڪڍيو ان کي پاڻي لڳل هيو ڪجهه ان کي هيٺ. هاڻي ڪيئن کپائيندا ها؟ ابا هي پنج دڙيون هن، او هي چار هين، هيترا سير هين، پوء ماڻهو کڻندا ها، وٺندا ها. هاڻي هن حضور صلي الله عليه وسلم جن هٿ وجهي اندرئون ڪڍي چي ابا هي پاڻي ڇا جو ٿس؟ سائين مينهن وسيو هو ان جي ڪري ٿورڙو هنن ۾ آهي. فرمايائين اهو ٻڌائي لڪائي نه من غشنا فليس منا. پوء نبي صلّي اللّٰه عليه وسلّم جڏهن پنهنجي صحابن جي تربيت جي لاء هنن کي ڏيکاريندا ها ته امام صاحب کي شام جو جو هن حساب ڏنو سڀني جي لاء پئسا برابر. ابا هي ڪپڙو هڪڙو خراب هيو؟ چيائين سائين اسان هڻي ڏنوسينس ايئن انهي قيمت ۾. چيائين ادا اهو غلط آ حضور صلّي اللّٰه عليه وسلّم جن جو فرمان آ من غشّنا فليس منا مان عالم دين هان ماڻهن کي نصيحت ڪندو آهيان منهنجو ڪردار ته اهڙو نه هئڻ کپي نه. ابا ڪيڏانهن جو قافلو هيو؟ ٻاهر نڪتاء قافلو چيائين سائين اهو قافلو فلاڻي هنڌ اٿو امام صاحب کي شهر جا سڀ سڃاڻندا ادا وٺي وڃو اتي وٺي ويو ادا اهي فلاڻي قافلي وارا چيائين هن فلاڻي دڪان تائو ڪنهن ڪپڙا ورتا آهن ابريشم جا انهن چيو سائين هن آيا امام صاحب رحم الله هن کي چيو ته ادا تو جيڪي ڪپڙا ورتا آهن انهن ۾ هڪڙو ڪپڙو صحيح ناهي ان جي قيمت ٿوري آ، هن تو کون برابر پئسا ورتا آهن، اهو مان پئسا تنهنجا کڻي آيو آهيان، اهي پئسا وٺ. چين پوء توهان ڇو پئسا کڻي آيا هئو؟ چين اسان مسلمان آهيون، اسان جي نبي صلي الله عليه وسلم جو فرمان آ، من غشنا فليس منا، جيڪو ڌوڪي بازي ڪندو منهنجو امتي پاڻ کي نه چوي. مان هاڻي عالم دين سڏبان ٿو اتي. ماڻهو مون کي عالم دين ٿا چون، مان چيو تنهنجو حق نه رهي. چيائين چڱو ائين ڪر پوء مون کي ڪلمو پڙهاء، مان يهودي آهيان مون کي ڪلمو پڙهاء. هن ڪلمو پڙهيو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. چيائين سائين هاڻي توهان ويهو، ويٺا. پئسا ڪڍيائين چيائين مون توهان جي ماڻهو کي جيڪي به پئسا ڏنا آهن اهو چاندي جو ملمع آ، مٿئون چاندي جو پاڻي چڙهيل ٿس، يا سون جو جيڪي سون جا سڪا آهن دينار جا، ان جي مٿئون سون جو پاڻي آ، اندر سڄو لوهه ٿو، نه سون آ نه چاندي آ. ته هاڻي ڪردار امام ابو حنيفه رحمه الله جو ان ڪردار جيڪو آ هن ماڻهو کي اسلام ڏي آندو ايئن هيو. هي جيڪو سري انڊونيشيا آهي، ملائيشيا آهي، اتي مسلمان تاجر ويا آهن، پنهنجي ڪردار سان هنن مسلمان بڻايو آهي، گفتار سان، اتي ڪو به جهاد ڪونه ٿيو آهي، مجاهد ڪونه ويا آهن، ايئن ماڻهو مسلمان ٿيا آهن، هاڻي ڇا ڪيون، اسان وٽ اسان جا اهي ڪردار نه رهيا. عبدالله بن مبارڪ رحمه الله وڏو عالم آ. سال هڪڙو جهاد ڪندو هڪڙو سال پڙهائيندو هو تجارت ڪندو هو جهاد ۾ هن ان جي مقابلي ۾ هڪڙو مجوسي مجوسي آتش پرست باهه جي پوجا ڪندا آهن باهه ٻرندي آ پو ان جي آڏو اهي سجدو وغيره ڪن ان کي پنهنجو رب سمجهندا آهن امام عبدالله بن مبارڪ هن کي چيو منهنجي عبادت جو ٽائيم آ جيڪڏهن مون کي ڇڏين ته مان پنهنجي عبادت ڪري اچان چيائين ٺيڪ آ امام صاحب نماز پڙهي آيو هن چيو ته هاڻي منهنجو ٽائيم ٿي ويو آهي عبادت جو مان ڪيان امام صاحب چيو ٺيڪ آهي ڪر هن پنهنجي عبادت ۾ مشغول آهي هن چيو يار ڪافر سان ڪهڙو واعدو کمينو اقتل المشرقين قرآن ۾ آهي هنن کي قتل ڪيو مان هن کي ڪيئن ڇڏيان تلوار ڪڍي ڪجهه اڳتي ويو او هيئن غيبي آواز آيس هيء موٽيو، تلوار ات ۾ وجهي مياڻ ۾ بند ڪري بيهي رهيو. هو پنهنجي عبادت مان فارغ ٿي آيو ته هاڻي امام صاحب ٿو چيس عبدالله بن مبارڪ ادا هاڻي تيار ٿجان هاڻي وڙهنداسين پوء جيڪو زور ٿئي. چيائين اهو خير آ، مون کي اڳ ۾ ٻڌائي، تون اڳ ۾ مون توکي ڏٺو منهنجي طرف تلوار ڪڍي ۽ اچين پيو، وري تون هيء ڪن جهلي وري واپس ٿين اهو ڳالهه ڇا آهي؟ چيائين ان ڳالهه کي ڇڏ، چيائين نه مون کي ٻڌائي.

ان منهنجي دشمن کي نه مارجان ادا مان مسلمان ٿيو ٿيان مون کي ڪلمو پڙهاء اهو ڪلمو پڙهيو ڇا سان عبدالله مبن مبارڪ جي ڪردار سان توهان هاڻي عالم ٿيو هاڻي ان کان بعد پوء ماڻهو توهان جي ڪردار کي ڏسندا هاڻي هونء ٿيندا آهن نه اهي ننڍا طالب هوندا آهن نه ڪتن کي ماريندا آهن اڙي ڪير آهن اڙي طالب آهن اهي ائين ڪندا آهن پر هاڻي توهان مولوي ٿيو نه ادا هاڻي نماز پڙهائڻ بيهندو او تبليغ سان چلو هڻي آيو آ وري ڏسندو اڙي هن جي ڪانچ ٽڻين کان هيٺان مول صاحب جي پنهنجو وضع پنهنجو قطع جيڪو به آهي شريعت جي مطابق هجي او نمونو اهڙو هجي جيئن اسان جا اڪابر هيا حضرت حماد الله، حضرت امروٽي، انهن جا متعلقين، ٻيا اسان جا بزرگ، انهن جيڪا دين جي خدمت ڪئي آهي ادا ڪردار سان انهن ڪيو آهي، صرف گفتار سان نه، هن جي ڪردار کان ماڻهو متاثر ٿيا آهن، الله تعاليٰ توهان کان دين جو ڪم وٺي ته معنيٰ حديث جي سند، روايت، صحيح هجي، ان لاء ڪوشش ڪجو امام بخاري جو استاد آ احمد پٽ اشڪاب جو اهو ٿو چئي ته اسان کي حديث بيان ڪئي محمد بن فضيل هو روايت ٿو ڪري عمارت بن قعقاع کان هو ابو زرع رحمهم الله کان هو ابو هريره رضي الله تعالي عنه کان فرمائن ٿا ته فرمايو حضور صلي الله عليه وسلم ڪلمتان حبيبتان ٻه ڪلما آهن پيارا آهن الى الرحمان وڏي مهربان کي يعني الله کي پيارا آهن ۽ خفيفتان علي اللسان هلڪا آهن زبان تي ۽ ثقيلتان في الميزان ڳورا آهن تارازو ۾ اهي ڇا آهن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سڀ چئو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده اسبح الله سبحان الله الله جي پاڪائي بيان ٿو ڪيان انهن جي حمد ساڻ گڏ الله جي پاڪائي بيان ٿو ڪيان جيڪو الله العظيم وڏو آ ان جي پاڪائي بيان ٿو ڪيان اهي ٻه ڪلما آهن يعني ٻه ڪلام آهن انهن کي جيڪو ماڻهو پڙهندو. هاڻي امام بخاري رحمه الله جو به ترجمة الباب ڇا هيو؟ ان اعمال بني آدم وقولهم يوزن هي دعويٰ اٿس نه. ترجمة المعنيٰ دعويٰ هن جو اهو آهي. دليل ڇا آهي؟ ثقيلتان في الميزان اهي ڪلما تارازو ۾ ڳورا هوندا معنيٰ انهن ڪلمن کي تارازو ۾ وڌو ويندو نه با اهي ڪلما تارازو ۾ هوندا تڏهن ڳورا ٿيندا نه اهو ٿو چئي ته اعمال توريا ويندا ان لفظ کون امام بخاري رحمه الله دليل وٺي ٿو پيو آئون توهان کي اهو ٻڌايائين ابا هاڻي آخري توهان جي مجلس آ پڙهندا رهيو ايترو نوراني قاعدي کون وٺي هي آخري توهان جي حديث آ پڙهيو هاڻي ذميداريون ٻيون ٿين ٿيون پهرين حديث امام بخاري رحمه الله آندي اتي ان جو استاد آ حميدي. آخري حديث جيڪا آندي تس ان ۾ استاد ٿس احمد بن اشڪاب. هتي به حمد سان شروع آ ۽ هتي حمد تي جي مٿئون ختم ڪئين ان استاد جي حديث آندئين حمد ٻنهي ۾ آ حميدي ۾ احمد ۾ حمد سان شروع ڪئين حمد سان ختم ڪئين. پهرين حديث امام بخاري رحمه الله جيڪا آندي آ حضرت عمر رضي الله تعالٰي عنه جي حديث آخري حديث حضرت ابو هريره رضي الله عنه جي چون ٿا ته عالم دين ۾ تفقه جي ڪوشش ڪري جيئن حضرت عمر رضي الله عنه فقيه هيو اهڙي طرح تف پنهنجي لاء ڪوشش ڪري ۽ حفظ اهڙو هجيس جو ابو هريره رضي الله تعالٰي عنه حافظ ان جو مضبوط هيو ابو هريره رضي الله عنه هڪڙي دفعي حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم کي عرض ڪيائين يا رسول الله صلي الله عليه وسلم مان حديثون پڙهان ٿو ياد نه ٿيون رهن پاڻ فرمايون ابسط رداءك ابو هريره چادر وڇائي چي ته مون چادر ائين وڇائي حضور صلي الله عليه وسلم ائين بڪ ڀري هن ۾ وڌم وري هيئن مونکي ڪائي شيء ڏسڻ ۾ نه پئي اچي ٽي دفعا ائين ڪري پوء چيون سيني سان لڳائي چئي ميون سيني سان لڳائي ان کان بعد ڪا حديث مکان نه وسري ته ان مو عالمن اهو استنباط ڪيو آ ته طالب علم پنهنجي استادن کان دعا ضرور وٺي استادن جي دعا هوندي پو ان ۾ الله تعالي طالب علم کي ڪاميابي ڏيندو انهن سان تعلق هجي، جاٿي به هجي انهن سان انهن جي لاء دعائون به ڪري ۽ انهن جي زيارت جي لاء به وڃي پوء انشاء الله ڪاميابي آ ۽ علم دين جي لاء صالحن جي صحبت نيڪن سان تعلق ٿورڙي گهڻي ماڻهو جيڪڏهن نيڪ ماڻهن سان ويٺو آ انشاء الله ان جو فائدو ٿيندو. اڀا توهان ڏٺو آهي جيڪي ناهن رات ڪي راني هڪڙو وڻ آ چنبيلي گلاب ان جو ٻوٽو اتي لڳل هجي ۽ هن طرفان هوا اچي سيڪنڊ نه گذري هوا ائين تيز اچي پر ان سان لڳي اسان هيڏي ويٺا آهيون ته خوشبو اچي ٿي يا نٿي اچي ڪيترو ٽائيم لڳيس، ڪيتري مجلس ڪيئين؟ نه، ڪجهه به نه، بس صرف ان سان ٽڪرائجي ايستائين آيو. اهڙي طرح الله وارن جي مجلس ۾ ماڻهو ٿورو ويهندو، انشاء الله الله هن کي نفعو ڏيندو، جيئن هن جي خوشبو ايندي آهي. ۽ بري مجلس جو مثال ائين سمجهو، هڪڙو ماڻهو هلي ٿو پيو رستي سان، گٽر اچي ويو، گندي نالي آهي، ان جو گندو گندي بدبو ئي اٿس ان کان. هوا هيڏانهن آئي منٽ به نه گذريا، سيڪنڊ به نه گذريا پر ان نالي سان جيڪا هوا ٽڪريجي وئي آ، هن پاسي ڏي اها هوا اچي ٿي ان ۾ بدبوء آ، معنيٰ ٿوري دير جي صحبت جو اهو اثر آ. الله وارن جي صحبت ۾ ويهندو جيئن گلاب ۽ چنبيلي وارو اثر آ ۽ جيڪڏهن بري مجلسن ۾ ويهندو اهو آ. امام بخاري رحمه الله آخر ۾ چيو ٿو دا جڏهن به مجلس ۾ ويهو پوء ان ۾ اخير ۾ سبحانک اللهم و بحمدک اشھد ان لا اله الا الله استغفرک اللهم و اتوب اليک نيڪن سان صحبت ۽ جيڪي ديني مجلسون هونديون جلسا هوندا آهن نيڪ ماڻهو آهن انهن سان تعلق اڄڪلھ بي ديني جو ايڏو دور آ اسان کي توهان کي پتو ناهي. اسان جون يونيورسٽيون بچيل ناهن، اسان جا ڪاليج بچيل ناهن، هي جيڪي اين جي اوز جي نالي سان جيڪي ڪم هلن ٿا پيا، اسان جي يونيورسٽين ۾ ڇوڪرن کي ڇوڪرين کي خرچ ڪڍي ٻاهرن ملڪن جا ڊانس ڪرائين ٿا پيا اسڪولن ۽ ڪاليجن جي اندر ڪرائين ٿا جي هنن ۾ جيڪو مذهبي جذبو آهي اهو هنن جو نه رهي ان جي لاء پوري ڪوشش آهي. هڪڙي دفعي سينيٽ جي اندر اها ڳالهه هلي ته اسلام آباد جو ڪو ڪاليج، يونيورسٽي بچيل ناهي جاٿي نشو نه هجي. ڇوڪرين جا اسڪول يا ڇوڪرن جا اسڪول سڀني ۾ نشو هلي ٿو پيو. ايتري قدر اسان جي پويان پيل آهن. مولانا فضل الرحمان يا ٻيا علماء جيڪي ڪوشش ڪن ٿا ايڏو بيديني جو دور آيو آهي. پنجاب پنهنجي نصاب تعليم ۾ ڪتاب ميان ته حضور صلي الله عليه وسلم خاتم النبيين آ ان کان بعد ڪير نبي ڪونهي هاڻي ان ڪتاب مان ان کي ڪڍي اهو صفا مضمون هنن ختم ڪري ڇڏيو آ ۽ اهڙي طرح ڪيئي شيون آهن هاڻي نيڪن سان عالمن سان هونداسين الله سائين بچائيندو

تدا علمائن سان تعلق هوندو الحمدلله اسان ڪير جبل جا بروهي هون ان جماعت جي برڪت جي ڪري اتي به آهيون توهان ۾ گذارش آ ته جميعت علماء اسلام اسان جا جيڪي به اڪابر هتون جا بزرگ گذريا آهن سڀني جو تعلق رهيو آ حضرت مدني رحمه الله ٻيا اسان جا بزرگ هاليجي شريف آيا آهن. شيخ الهند رحمه الله امروٽ شريف اي مولانا محمد علي ۽ حضرت شيخ الهند رحمه الله امروٽ شريف اي بزرگ آيا آهن تهان جو ته مبارڪ علوقو علاقو آ الله تعالي توهان کي ڪاميابي نصيب ڪري ۽ علماء سان جيتري قدر تعلق هوندو الله تعالي دنيا جي به ڪاميابي نصيب ڪندو آخرت جي الله تعالي انهن اساتذه کي جزاء خير ڏي جن تان سان محنت ڪئي آ

هاڻي هنن توهان جي حوالي ڪري ڇڏيو. ليليٰ جو ڪم هاڻي پڙهائڻ اهو تهان جو آ اوڪلوا بها بعدي من يهيم. سائين جن لکيو آ اجازت ڏين. مان حضرت الحمد الله مون دورة حديث جامع اشرفيه لاهور ۾ پڙهيو آ. بخاري شريف جو منهنجو استاد آ مولانا محمد ادريس ڪاندهلوي رحمه الله. ۽ مسلم شريف جو عبدالرحمان اشرفيء، ابودائود جو مفتي جميل احمد رحمه الله ۽ طحاوي شريف جو استاد آ اسان جو مولانا عبيدالله مدرسي جو مهتمم هيو بزرگ ۽ معطئين قاري طيب صاحب رحمه الله آيا دارالعلوم ديوبند مون

حضرت مولانا عبيدالله مفتي محمد حسن صاحب جو فرزند اجازتاً حضرت ٿانوي رحمه الله کان روايت ڪندا ها اجازتاً حضرت ٿانوي رحمه الله جا استاد